מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת אייוועלט דף פ ג עמוד א', מיר האלטן אן מיטן ארומרעדן דעם ענין פון עריבת תחומין, האט די משנה געזאגט אז די שיעור וואס דער מענטש דארף אראפלייגן צו מאכן א עירוב מוז עס זיין מאזן שתי יסודות, האבן מיר ערשט געהאט א מחלוקת צווישן רמאי מיט רבי הידע אויף וועלכע סארט סעודה קוק איך, רמאי האט געזאגט מען קוקט אויף א וואכענדיגע סעודה, רבי הידע זאגט ניין מען קוקט אויף א שבת'דיגע סעודה, און זאגט די משנה און ביידע האבן פשוט מחבר געווען להקל די צו מאכן לייכטער, נאר רמאי האט געהאלטן אז אין די וואכן עסט ער ווייניגער ממילא קוק אויף א וואכענדיגע סעודה, און רבי הידע האט געהאלטן ניין שבת עסט ער ווייניגער ממילא קוק אויף א שבת'דיגע סעודה. איז געקומען רבי יוחנן בן ברוקה, און רבי יוחנן בן ברוקה זאגט, איך וועל דיר געבן א נאמבער, איך וועל דיר מסביר זיין וואס איז א מאזן שטייער סידוס, האט ער געזאגט אזוי, וואס דו דארפסט טון, דו דארפסט נעמען איין פדיון, דו דארפסט קויפן א כיכר, קויפסט א ברויט, דו צאלסט אויף דעם איין פדיון, יעצט ווייסטו דאס איז דיין מאזן שטייער סידוס, איז כדי דיר עס מסביר צו זיין האט ער געזאגט אזוי, וואס טו איך, אז לאמיר מאכן דא א שטיקל הקדמה, און דאס ווייסן מיר אונז, אז אין יעדע סעלע איז דא אינעווייניג אַכט און פֿערציק פדיונים, עס הייסט בעצם יעדע סעל איז דא פיר דינרים, און יעדע דינר איז דא זעקס מאות, און יעדע מאה איז דא צוויי פדיונים, דאס הייסט קומט אויס צו זאגן אז אין יעדע סעלע איז דא אינעווייניג אַכט און פֿערציק פדיונים. און זאגט רבי יוחנן, וואס איך טוה איז אזוי, קויף מעהל וואס איז שווער, די וואג פון דעם איז פיר סאה, וואס פשט איז, פיר סאה איז דא אינעווייניג פיר און צוואַנציק קבין, יעצט די פיר סוען, די פיר און צוואנציג קבין, דאס קאסט איין סלע, אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט, איין סלע איז אַכט און פֿערציק פדיונים, ממילא קענסטו מאכן יעצט דעם חשבון, יעצט ווייסטו וויפיל ס'קומט אויס, הייסט מאך מיר דעם חשבון, אז איך ווייס אז פיר און צוואנציג קבין קאסט אַכט און פֿערציק פדיונים, פשט איז אז פאר יעדע קב דאס קאסט דיך צוויי פדיונים, אז רבי יוחנן זאגט זאלסט נעמען איין פדיון און זאלסט קויפן מיט דעם א ברויט, איז פשט איז ווי שווער דיין ברויט, פארשטיי איך אז ס'איז א האלבע קו, אז איך ווייס אז אַכט און פֿערציק פדיונים פאר דעם באקומסטו פֿיר און צוואַנציק קו, איז פשט איז יעדע קו קאסט דיך צוויי פדיונים, אז דו גייסט נאר געבן איין פדיון, אויב אזוי באקומסטו א האלבע קו, מילא זאגט רבי שמעון, דאס איז דיין שיעור, דו צאלסט איין פדיון, באקומסט אויף דעם א האלבע קו, און דאס איז דיין שיעור וואס דו דארפסט האבן לגבי עירובין. קומט רבי שמעון, זאגט רבי שמעון, ניין, איך זאג די שיעור פון דעם איז אנדערשט, דו נעמסט ווייטער א קו, אבער זאלסטו וויסן אין יעדע קו בעצם ליגט אינעווייניג דריי כיכרים, פון יעדע קו, ווי די וואג פון א קו, קען איך מאכן מיט דעם דריי ברויטן, איז מילא נעם איינע פון די דריי ברויט, צוויי דריטלעך פון יענע ברויט, דאס איז די השיה פאר מאזנע שניי סידיס. עס האבן געהאט א מחלוקת צווישן רבי יוחנן מיט רבי שמעון. רבי יוחנן האט געזאגט, קוקסט אויפן פדיון, דאס הייסט דו צאלסט איין פדיון לפי די וועיט וואס די ס'האבן יעצט געמאכט דעם חשבון באקומסטו אויף דעם א האלבע קו, דאס איז דיין מאזנע שניי סידיס. מה שאין כן רבי שמעון האט געהאלטן, ניין, אז וואס, אז דו צאלסט אויף דעם, דו נעמסט די קו, דו צעטיילסט עס אין דריי ברויט, ווייל אין יעדע קו ליגט אינעווייניג דריי ברויט, יעצט פון דעם נעמסטו מאזן שניי, נעמסטו צוויי דריטלעך פון איינע פון די ברויט, דאס איז דיין מזון שתי סעודות. איז לאמיר יעצט אנהייבן די גמרא דף פ ב עמוד ב' אונטן ביי די צוויי פינטלעך. זאגט די גמרא, תנא האט מען געלערנט, און קרובים דבריין ליר שווין, זיי האבן געהאט א ברייתא וואס די ברייתא זאגט אז שיטת רבי יוחנן און שיטת רבי שמעון זענען גאנץ ענליך, זיי זענען קרובים ליר שווין, זענען כמעט די זעלבע זאך. אויף דעם פרעגט די גמרא, מי דמי, איז עפעס א פארגלייך די צוויי שיטות? מאכט די גמרא דעם חשבון, דער רבי יוחנן אבא סי די סילע קאווע איז לפי רבי יוחנן, לכאורה איז אין יעדע קאווע איז דא אינעווייניג פיר איז דא פיר סידעס פארוואס לאמיר מאכן דעם חשבון רבי יוחנן האט געזאגט אזוי די נעמסט איין קאווע יעצט די צאלסט נאר איין פדיון דאס הייסט פאר די האלבע קאווע פאר די פאר די איין פדיון וואס די צאלסט באקומסטו פאר דעם א האלבע קאווע דאס הייסט די באקומסט בעצם אין איין קאווע האבן געזאגט איז בעצם דא פיר מאלצייטן, נאר און בעצם אז דו וואלסט געצאלט צוויי פדיון וואלסטו באקומען א גאנצע קארב, יעצט אז דו צאלסט נאר איין פדיון באקומסטו האלבע קארב און די האלבע קארב איז דיין מזון שטיי סעודות, דאס הייסט אינעווייניג ליגט בעצם צוויי סעודות, פאר די איין פדיון וואס דו צאלסט באקומסטו צוויי סעודות, אבער למעשה און אינעווייניג אין דעם גאנצן קארב איז בעצם דא פיר סעודות, הייסט וואלסטו געצאלט צוויי קארבים וואלסטו געצאלט צוויי פדיונים וואלסטו באקומען דיין גאנצע קו, וואלסטו געהאט פיר סידיס, יעצט וואס דו צאלסט נאר איין פדיון באקומסטו נאר צוויי סידיס, באקומסטו נאר דיין מאזן שטייס סידיס וואס דאס האט מען געזאגט איז א האלבע קו, איז פשט איז לפי ר' שמעון זאג איך אז וואס, אז דו, נישט לפי, לפי ר' יוחנן זאג איך אז וואס דו באקומסט פאר די פדיון וואס דו צאלסט באקומסטו טו אוט אוו פאר, דאס הייסט דו באקומסט צוויי סידיס פון פיר, ס'הייסט בעצם איז די גאנצע קו דא אינעווייניג פיר סידיס, נאר דו באקומסט נאר צוויי. אבער זאגט די גמרא די רב שמעון, לפי רב שמעון, תשע סידות צו לקבל, לכאורה לפי רב שמעון, האט מען געזאגט אז וואס, די נעמסט דיין קאוו, בעצם אין יעדע קאוו איז דא דריי ברויטן אינעווייניג, יעצט פון די איין ברויט, הייסט די נעמסט די צוויי, זיי לייגסטו אוועק, יעצט האב איך דיין דריטע ברויט, פון דארט נעם איך ארויס צוויי דריטלעך, און דאס איז דיין מאס און שטייער סידות, דאס הייסט קומט דאך אויס לפי רב שמעון, בעצם אין יעדע קאוו, איז דא ניין מאל, דא ניין סעודות, דא ניין מאלצייטן אינעווייניג, צוויי פון איין ברויט וואס דו האסט זיך יעצט גענומען, און שפעטער בלייבט דיך איבער נאך זיבן, און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אז רבי יוחנן מיט רבי שמעון זענען קרוב לישרים, זיי זענען גאנץ ענליך, לכאורה איז עס בכלל נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל לפי רבי יוחנן האט מען געזאגט אז אין יעדע קאווע איז נאר דא אינעווייניג פיר סעודות, און וואס דו צאלסט מיט דיין פדיון באקומסטו טו אוט אוו פאר, און לפי ר' שמעון האט מען געזאגט אז בעצם יעדע קו איז דא נײַן סידעס, און דו דארפסט נאר ארויסנעמען צוויי דריטלעך פון איין קו, אבער ס'איז דא נאך איבעריג צוויי גאנצע ברויט וואס דאס האסט בכלל נישט אנגערירט, און אין יעדע ברויט אינעווייניג האט מען דאך געזאגט איז דא דריי שטיקלעך, ווייל היות דו נעמסט ארויס פון דיין עירוב נעמסטו ארויס צוויי דריטלעך פון איין ברויט, איז פשט איז אז די צוויי דריטלעך איז א גאנצע מאזן שתי סעודות, דאס זענען עכטע געצוויי סעודות וואס דו קענסט נוצן פאר דיין עירוב, דאס פשט איז אז יעדע ברויט האט אין זיך דריי סעודות, אויב אזוי פרעגט די גמרא ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אין קרובים להיות שווין, לפי רבי יוחנן קומט דאך אויס אז איך האב בעצם נאר פיר סעודות אין יעדע קו, און לפי רבי שמעון קומט אויס אז איך האב ניין אין יעדע קו. זאגט די גמרא, אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא, ניין, צוויי מהן שליש לחם ואני, וואס דו דארפסט מאכן דארפסטו פארשטיין אזוי, דער מענטש וואס ער פארקויפט די ברויט, ער מוז זיך אויך מאכן רעוועך, און ממילא זאג מען אזוי, די פרייז וואס אונז האבן יעצט אויסגערעכנט, דאס איז נישט די פרייז, די ריטעיל פרייז וואס די קאסטומער צאלט, דאס איז די פרייז וואס די חם ואני וואס ער האט געצאלט, דאס הייסט אזוי, ווען די חם ואני וויל קויפן איין קו, דעמאלס צאלט ער צוויי פדיונים, אבער ער מוז דאך מאכן אויך געלט, איז וואס טוט ער? טוט ער אזוי, ער נעמט דעם קאר, ער צעטיילט עס, וואס ער האט געצאלט פאר דעם גאנצן קאר האט ער געצאלט צוויי פדיונים, ער צעטיילט עס אין דריי, א דריטל נעמט ער פאר זיך, שפעטער, בשעת ס'איז די אנדערע צוויי דריטלעך, דאס נעמט ער און דאס פארקויפט ער, איז יעדע האלב פון דעם וואס בלייבט איבעריג פארקויפט ער פאר איין פדיון, און די דריטע חלק, דאס איז זיין פראפיט מארדזשין, דאס איז זיין געלט וואס ער האט געמאכט, ער מאכט דיך ארבעט, ער גרייט צו דיין ברויט, ער באקט עס, ער טוט אלעס פאר דיך, מוז ער דאך אויך ערגעץ מאכן ריווח, און ממילא זאגט די גמרא אז וואס דו האסט פארשטאנען ווען ווען רבי יוחנן האט גערעדט פון א פרייז, ער האט נישט גערעדט די פרייז וואס די קאסטומער גייט צאלן אין געשעפט, דאס איז די פרייז וואס די כעוועני וואס ער האט געצאלט, אבער אין אמת'ן אריין אין יעדע קאפ איז דא נאך א דריטל וואס דאס נעמט די כעוועני אוועק, און ממילא קומט דאך אויס, קומט אז לפי רבי יוחנן וויפיל איז דא בעצם, וויפיל סעודות איז דא בעצם אין יעדע ברויט, און קומט אויס אז אין יעדע קאוו בעצם איז דא אינעווייניג זעקס. און ממילא זאגט די גמרא נאכאמאל אמר רבי חיסדא, צייל מען שליש לחמבני, לייג אוועק א דריטל פאר די חמבני, ממילא קומט אויס אז אין יעדע קאוו בעצם דא זעקס סעודות, צוויי לייגט ער אוועק פון זיך, ממילא בלייבט נאר איבער טאקע צוויי, יעצט האלב פון דעם, דאס איז די זאך וואס דו קויפסט פאר איין פדיון. זאגט די גמרא, אקעי, זייער שיין און וואויל, אבער והכרתי, אבער לאור מעשה נחז ל מר תשו א האבן דאך געזאגט אז לפי ר' שמעון למעשה איז דא נײַן סעודות ניער די ברויט, און למר ש ס, און לפי ר' יוחנן איז נאר דא זעקס סעודות אין איין קארב, און מילא ווייטער ווי אזוי קענסטו מיר זאגן וקרובים לי השווים, זעקס מיט נײַן, ס'איז נאנטער טאקע ווי פיר מיט נײַן, אבער ס'איז נאך אלץ נישט לי השווים, ס'איז נישט קרובים לי השווים, ממילא פרעגט די גמרא ווי אזוי קענסטו צוזאם שטעלן די צוויי זאכן? זאגט די גמרא, אלא כאידך דרב חיסדא, דו ביסט גערעכט, נאר עס איז דא אנדערע מימרא פון רב חיסדא, דאמר וואס ער האט געזאגט, צי מהן מחצו לחנווני, אז ער האט געזאגט אז עס איז דא אמאל וואס דער חנווני נעמט אוועק פאר זיך נישט א דריטל אזוי האט מען געזאגט ביז יעצט, נאר וואס ער נעמט אוועק האלב פאר זיך, דאס הייסט ער קויפט ווייטער א קו, ער קויפט פאר זיך קויפט ער א קו פאר צוויי פדיונים, יעצט וואס ער טוט, האלב פון דעם קו נעמט ער פאר זיך, דאס הייסט ס'איז בעצם דא פֿיר סידיס וואס דאס נעמט ער פאר זיך, דאס איז זיין פראפיט, די אנדערע פֿיר, דאס פארקויפט ער, יעדע צוויי סידיס פארקויפט ער פאר איין פדיון, און ממילא קומט אויס אז וואס, אז בעצם אין יעדע קו איז דא אינעווייניג אַכט סידיס, און ממילא קומט אויס, דא האב איך שוין אַכט מיט נײַן, און ממילא זאגט די גמרא, פרעגט אים אקעי זייער גוט, אויב זאגסט מיר אז וואס אז די חרם ווען איר לייגט אוועק פאר זיך לייגט איר אוועק פיר און נאך פיר פארקויפטע און פשט ווען דו קויפסט מיט איין פעדיום באקומסטו נאר צוויי פון אכט אויב אזוי פרעגט די גמרא ווייטער אבער למעשה והכרתי למען תשעה לפי ר' שמעון קומט דאך אויס אז בעצם אז ס'איז דא דא נײַן סידיס, און יעדע קאווע איז דא אינעווייניג נײַן סידיס, אלא מאי טעמני, אבער לפי ר' יוחנן בעצם נאר דא אַכט סידיס אין איין קאווע, און מילא איז דאך אויך נאך אלץ נישט די זעלבע. זאגט ער מיר ביסט גערעכט. היינו תקומא, דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט, און קרובים דברי ליושבין, ס'נישט די זעלבע, דאס איז קרוב און בליעת שווים, ס'כמעט די זעלבע, פארוואס ווייל לפי ר' יוחנן איז דא אכט סעודות אין איין קאפ, און לפי ר' שמעון איז דא נײַן סעודות אין איין קאפ, און ממילא איז טאקע זייער גוט. פרעגט די גמרא איי קשיא די רב חיסדא די רב חיסדא, לכאורה איז דאך שווער רב חיסדא די רב חיסדא, ערשט זאגסטו מיר אז די חמרא לייגט אוועק פאר זיך א דריטל, פשט איז אין יעדע קאפ איז נאר דא זעקס סעודות, שפעטער זאגסטו מיר ניין ווייסט וואס די חמרא לייגט אוועק פאר זיך האלב, איז עס האלב אדער א דריטל וואס לייגט ער אוועק פאר זיך? זאגט די גמרא לא קשיא הוא דקא יאהב בעל הבית ציוה הוא דלא יאהב בעל הבית ציוה אז ער געבט די האלץ, פשט איז די מענטש וואס קויפט דעם ברויט ער שטעלט זיך צו, ער געבט האלץ פאר דעם נחתום, ער געבט האלץ פאר דעם חנווני, אויב אזוי די פרייז וואס ער נעמט איז ווייניגער, ממילא נעמט ער פאר זיך נאר א דריטל און ער געבט מער פאר די קאסטומער. מה שאין כן טאמער געסטו נישט קיין האלץ, פשט איז די עקספענסעס פון די קאמפאני איז גרעסער, און מילא וואס טוט ער, נעמט ער פאר זיך, ערשט נעמט ער אוועק האלב, שפעטער די אנדערע האלב דאס פארקויפט ער, יעדע האלב גייט פאר איין פדיון, און מילא קומט אויס אז לפי ר' יוחנן, אז בעצם אין יעדע קאר איז דא אכט אינעווייניג, און ווען דו קויפסט פאר איין פדיון בעצם באקומסטו נאר, באקומסטו צוויי פון אכט, און אויף די צוויי פון אכט אויף דעם צאלסטו איין פדיון, ווילסטו קויפן פיר פון אכט, צאלסטו צוויי פדיונים אזוי האבן מיר געלערנט אין אנהייב, און ממילא זאגט די גמרא, דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט אז קרובים להיות דבריהן שווין אז ס'איז כמעט די זעלבע זאך, איינער האלט אכט, איינער האלט ניין, און ממילא איז עס קרובים להיות שווין, די חילוק איז נישט זייער גרויס. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געלערנט אין משנה, חציה לבית המנגר וחציה לפסולת הגביר, האבן עס נישט קלאר מסביר געווען לאמיר עס יעצט מסביר זיין. חצי יו מיינט לבית המנהיגו, בית המנהיגו איז א הויז וואס איז געהאט מצ איז געווארן מצורעת, אז איך קום אריין דארט און איך שלעפ אריין כלים אינעווייניג, איז די זאכן ווערן נאר טמא ערשט ווען דו ביסט אינעווייניג אין אינעם יענעם צימער יענעם הויז כדי אכילת פרס די שיעור ווילאנג ס'נעמט צו עסן א ברויט, איז ווייטער די שאלה געווען דארטן וועכע סארט ברויט זאלסטו נעמען, פון וועכע סארט ברויט רעד איך אז די אז דו עסט יענע סארט ברויט דעמאלס עסטו ווערן טמא, אדער וחצי חציו לפסול את הגביר, אז וואס, אז כ'האב געהאט נאך א פאל אז וואס חצי חציו לפסול את הגביר אז די מענטש עסט א זאך וואס איז טמא, האבן חכמים מעורר געהאט אז דו האסט יעצט וועלן עסן טרימעס, דו האסט וועלן עסן טהרות, דו האסט יעצט געגעסן א טמא זאך אפשר וועט זיך עס אויסמישן אין מויל, האבן חכמים געזאגט אז ס'איז דא א שיעור וויפיל דו מעגסט עסן, די מינוט וואס דו עסט מער ווי דאס, דעמאלס ווערסטו טמא און דו מעגסט שוין מער נישט עסן קיין טרימע חוץ טאמער דאס איז דיר גע'טובל'ט. ממילא זאגט די משנה אזוי, חציו איז לבית המנהיגו, דאס הייסט, איך האב געהאט די שיעור ביז יעצט, לאמיר גיין אין די שיעור, מען גייט אלעס לפי ר' שמעון, איז האבן מיר געזאגט אזוי, חציו לבית המנהיגו, און שפעטער האבן מיר וחצי חציו לפסילת הגביע, אויב אזוי קומט אויס, כ'מאך מיר לאמיר מאכן דעם חשבון, האט געזאגט אזוי אז יעדע קו אינעווייניג איז דא פֿיר און צוואַנציק ביצים דאס הייסט אונז האבן יעצט געזאגט אז וואס רבי שמעון זאגט דו נעמסט איין גאנצע קו און דאס צעטיילסטו און ממילא זאגט די משנה אזוי ווען דו קומסט אויסצורעכענען דעם שיעור חצי לבית המנגר איז מאכסטו אזוי איך האב די איין קו וואס אינעווייניג און יעדע קו איז דא אינעווייניג פֿיר און צוואַנציק ביצים יעצט קומט דאך אויס אז אונז האבן געזאגט דו נעמסט די פֿיר און צוואַנציק, האבן געזאגט אז לפי ר' שמעון נעם איך די פֿיר און צוואַנציק, איך נעם די קו און איך צוטייל עס צו דריי, איך האב דריי ברויטן, דאס הייסט בעצם פֿיר און צוואַנציק געטיילט אין דריי ברויטן קומט אויס אז יעדע ברויט בעצם איז אַכט ביצים, הייסט די שווערקייט, די וואליום פון יעדע ברויט איז אזוי ווי אַכט ביצים, און ממילא קען מען יעצט מאכן דעם חשבון, חצי יו ל בית המנהיגו, ווען עס קומט צו בית המנהיגו נעם איך איין ברויט, אבער נישט די גאנצע ברויט נאר חציו, איך רעכן מיט א האלבע ברויט, וואס איז א האלבע פון איין ברויט, האבן געזאגט איין ברויט איז גרויס אכט ביצים, אויב אזוי אז איך האב א האלבע פון דעם קום איך אן צום פיר, הייסט די שיעור פון חציו לבית המנהיגו, וויפיל איז די שיעור אז דו גייסט אריין אין אזא הויז ווען ווערסטו טמא? ווען דו עסט א האלבע ברויט, ווי גרויס איז די גאנצע ברויט? האט מען געזאגט די גאנצע ברויט איז גרויס אַכט ביצים, אז די גייסט אריין די ביסט א שיעור אינעווייניג די עסט א שיעור פון פיר ביצים חציו דעמאלטס ווערסטו גלייך טמא און אלעס ווערט טמא אינעווייניג. די נעקסטע זאך וואס די משנה האט געזאגט איז וחצי חציו לפסול את הגביעו, יעצט ווייטער ווען דער איז שוין האלב פון האלב ווען דער מענטש ווערט טמא, דאס הייסט דאס איז די שיעור וואס דער מענטש קען עסן פאר ער ווערט טמא, איז לאמיר ווייטער מאכן דעם חשבון, איין קיקער האבן געזאגט איז אכט ביצים, האלב פון דעם איז פיר, האלב פון דעם איז צוויי, אויב אזוי ווייס איך יעצט די שיעור וואס א מענטש עסט פון א ברויט, ווען ווערט דער מענטש טמא, איז ווען ער עסט צוויי ביצים, וואס דאס איז חצי חציו, האלב פון אכט און האלב פון פיר, ממילא קום איך אן צו צוויי, אז דו עסט צוויי ברויטן, דעמאלס איז ווערט דער מענטש פסול, ווערט דער מענטש טמא און ער מוז גיין אין מקווה און מוז זיך טובל'ן פאר ער קען גיין עסן ווייטער תרומה. איז זאגט די גמרא אז טונא איז דא נאך א שיעור, מ'האט געלערנט אין די ברייתא וחצי חציו לטמא לטמא טומאת אוכל, איז דא נאך א שיעור אז ווען קען אוכל מטמא זיין א צווייטע זאך, האט מען געזאגט דאס איז דווקא בחצי חצי חציו, דאס הייסט צו זאגן האלב פון האלב פון האלב, איז לאמיר מאכן דעם חשבון, האלב פון אכט האט מען געזאגט איז פיר, האלב פון פיר איז צוויי, און האלב פון צוויי איז איינס, דאס הייסט אז דו האסט עס סייז פון דעם, דעמאלס קענסטו מטמא זיין אנדערע אוכלין. ממילא פרעגט די גמרא יעצט, ותענה די דני אונזער טענה מאי טעמא לא תוני טומאת אוכלין, אויב ס'איז דא נאך א שיעור וואס איז בעצם תולה אויף די גאנצע חשבון וואס אונז האבן געמאכט ביז יעצט, אזוי ווי אונז האבן געזאגט ס'איז דא בעצם בית המנהיגה, ס'איז דא לופט און עס איז א גביר, און איך זעה יעצט פון די ברייתא אז ס'איז דא נאך א זאך וואס איז תולה אויף די מעזשערמענטס וואס אונז האבן ביז יעצט געהאט, אויב איז אויך פרעגט די גמרא ותעני די דאן מאי טעמא לא תני טומאת אוכלין, פארוואס ברענגט אונזערע תנא נישט אין די משנה דאס אויכעט, הייסט בעצם די צוויי זאכן לופט און עס איז א גביר, אט די בית המדרש בעצם האט בכלל נישט קיין שייכות דא אריין, יא? נאר וואס, וויבאלד אונז האבן יעצט אויסגערעכנט די שיעור פון א קוקער, ברענג איך דאס שוין אויכעט, ווייסט וואס, לגבי די בית איז עס האלב, לגבי די לפסל את הגביע איז עס האלב פון האלב, אויב איז אויב, אז דו זאגסט דו האסט נאך א שיעור, אזוי ווי מ'זעט פון די ברייתא פון חצי חצי חציו, אויב אזוי דערמאן דאס אויכעט, פארוואס ברענגט די משנה אונז נישט דער פאל? ענטפערט די גמרא, משום דלא שווי שיראי להדדי, ווייל די שיעור שטימט נישט אינגאנצן, די תנא האט נישט געוואלט ברענגען א זאך וואס שטימט נישט הונדערט פראצענט, און ממילא האט ער נישט געוואלט דערמאנען די חלק פון לטמא טומאת אוכלין, און די גמרא איז מסביר די תניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, כמה שיעור חצי פרס, וויפיל איז די שיעור פון חצי פרס, דאס הייסט די חלק פון לפסול עס ע ג ווי א מענטש זאל ווערן טמא, אז ווען ער עסט א טעמענע זאך אז ער מעג שוין מער נישט עסן טרם, האט מען געהאט אין די ברייתא געשטאנען דארטן וואס איז די שיעור, האט מען געזאגט אזוי, בית ביצים חסר קמא, אז וואס א צוויי אייער, די סייז פון צוויי אייער, זיי בעצם וואס האבן געזאגט שוין בעצם האט געזאגט צוויי אייער, נאר וואס חסר קמא, א מש שיעור ווייניגער, דברי רבי איד אזוי האלט רבי איד, רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט, בית ביצים שוחר כוס, פארקערט צוויי גרויסע אייער, נישט נאר צוויי אייער נאר אביסל מער. שיעור רבי, און רבי האט אויסגערעכנט בית ביצים ועוד, און האט צוויי אויך צוויי אייער, אבער ועוד האט נאך אביסל צוגעלייגט, און די גמרא זאגט כמה ועוד, וואס איז דער ועוד וואס רבי האט צוגעלייגט, האט נישט געזאגט קיין נומבער, וואס איז דער ועוד וואס רבי האט צוגעלייגט, זאגט די גמרא אחד מעשרים בביצה, איין צוואנציגסטל פון די איי דארפסטו צולייגן, דאס הייסט אז איך האב צוויי אייער, דארפסטו צולייגן נאכמאל צוויי צוואנציגסטלעך צו דעם שיעור דעמאלס ווייסט ער ווען איז לפסולת הגבייה און ווען ווערט דער מענטש פסול, ווען ווערט דער מענטש טמא. דאס הייסט צו זאגן, בעצם אונז האבן דא געהאט דריי שיטות, אונז האבן געהאט רבי יהודה, אונז האבן געהאט רבי יוסי, און אונז האבן געהאט רבי, ממילא זאגט די גמרא אזוי, רבי יהודה, ער וואס ער איז געווען די ערשטע שיטה, האט געהאלטן אז אונזער אייער זענען אביסל קלענער ווי די אייער וואס איז געווען בשעת משה רבינו, און ממילא זאגט ער אז וואס, אויב אזוי וואס דו דארפסט מאכן איז נעמסטו בית ביצים און לייג נעמסטו אראפ אביסל, און ממילא זאגט ער אז וואס? מאך זיכער אז דו האסט בית ביצים חסר קומה, דעמאלס די אייער זענען געווען גרעסער, היינט זענען זיי, פארקערט, דעמאלס זענען זיי געווען אביסל קלענער, היינט זענען זיי אביסל גרעסער, און ממילא ווען דו נעמסט בית ביצים, נעם אביסל, מאך חסר קומה, נעם אראפ אביסל. מה שאין כן רבי יוסי מיט רבי, זיי האבן געהאלטן אז אונזערע אייער זענען אנדערש ווי עס איז געווען דעמאלס. און ממילא האבן זיי געזאגט, דעמאלס די אייער זענען געווען גרעסער ווי היינט, היינט זענען זיי אביסל קלענער, אויב אזוי קומט אויס ווען דו לייגסט יעצט א איי אז דו גייסט לייגן פונקטליך צוויי אייער, קומט אויס עס זיין אביסל צו קליין, און ממילא זאגן זיי ביידע, רבי יוסי זאגט זאלסט מאכן בית בית משוחקות, לייג צו נאך אביסל, און רביה געזאגט ניין, מאך ועוד, הייסט לייג צו נאך איין צוואנציגסטל, אבער על כל פנים זעה איך אז וויפיל איז געווען די שיעור לגבי לפסול עס א גביר וואס אונז האבן געזאגט פשוט ביז יעצט פשוט זיי ס'איז נומער צוויי ווייל ס'האבן געמאכט האלב פון אכט און האלב פון פיר זאגן זיי ס'איז נישט אינגאנצן צוויי נאר ס'איז צוויי אדער צוויי מיט אביסל אדער פארקערט צוויי משהו אביסל ווייניגער יעצט לגבי די נעקסטע משיה, ווער לגבי טומאת אוכלין, אויב ווען צו קומען לגבי טומאת אוכלין האבן מיר געלערנט דארט אין תניא, רבי נתן ורבי דוסא אמרי, כביצה שאמרי, כמוה וכליפתא, האט רבי דוסא געזאגט, דו נעמסט א אייער, און מאכסט עס אזוי ווי דו עסט די אייער אליינס, און דו לייגסט צו כליפתא און דו לייגסט צו די שאלעכץ אויך אביסל, והחכמים אומרים כמוה בגלוי כליפתא, אזוי ווי די אייער אליינס, ווייטער איין איי, אבער אנע די קליפה. און ממילא זאגט די גמרא, אויב פרעגסטו מיך יעצט פארוואס דערמאנט אונזער משנה נישט דעם דריטן פאל פון לטמא טומאת אוכלין, על איך דיר זאגן, ווייל לפי אונזער חשבון קומט אויס אז ווען דו לייגסט על לטמא טומאת אוכלין אז דו ווילסט מאכן האלב האלב און האלב, פשט איז האלב פון אכט איז פיר, האלב פון פיר איז צוויי, האלב פון צוויי איז איינס, פשט איז ווייל לפי אונזער חשבון וואלט אויסגעקומען אז טומאת אוכלין וואלט געווען פונקטליך איין איי. אבער למעשה איך זעה דאך לפי רבי אידה וואלט איך געדארפט זיין חסר קומה, לפי רבי יוסי מיט רבי וואלט איך געדארפט זיין אביסל מער, און ממילא ס'דא טאקע א קליינע קליינע חילוק וואס לפי רבי דארף מען אראפנעמען, לפי רבי יוסי, פארגעט לפי רבי, לפי רבי יוסי דארף מען צולייגן אביסל, לפי רבי אידה דארף מען אראפנעמען אביסל, און ממילא וויבאלד די שטיה שטימט נישט אויף הונדערט פראצענט ס'איז נישט איין איי, ווייל לפי אונזער חשבון וואלט אויסגעקומען אז ס'פשוט איין איי, און דא זע איך ס'נישט אזוי פשוט, ס'איז נישט ממש איין אייז, אדער אביסל מער, אדער אביסל ווייניגער, און ממילא אונזער משנה האט נישט געוואלט דערמאנען א זאך וואס איז געבינדן צו א צווייטן שיעור און ס'שטימט נישט פונקטליך, ווייל לפי אונז וואלט אויסגעקומען די חשבון אז ס'וואלט געווען פונקטליך איינס, און דא זעסטו אז ס'נישט אזוי פונקטליך איינס, און ממילא זאגט די גמרא, דו ווייסט פארוואס אונזער משנה האט נישט דערמאנט די חלק פון לטמא טומאת אוכלין, ווייל ס'וואלט אויסגעקומען א קליינע טעות, הגם די טעות איז געווען פיצי קליין, ווייל ס'איז נאר אדער משי צולייגן אדער משי אראפנעמען, נאך אלץ און די משנה האט נאר געוואלט נוצן א זאך וואס איז הונדערט פראצענט מדויק, וויבאלד דאס איז נישט הונדערט פראצענט מדויק, ממילא האט מען עס נישט דערמאנט אין אונזערע משנה. זאגט די גמרא, אמר רבקן בר פפא זאגט רבקן בר פפא רמ א פריזדע זי ע דברי ר' יהודה ור' יוסי, די גאנצע חשבון וואס אונז האבן יעצט געמאכט, דאס איז נאר לפי ר' יהודה מיט ר' יוסי, דאס הייסט זיי האבן געזאגט אז דאס איז די חשבון פון פיר צוויי מיט איינס, אבל חכמים אומרים, אבער חכמים זאגן, כביצה אין מחצה שוחקות. דאס הייסט זיי זאגן אז וואס ניין, אז לגבי ווען ס'קומט צו לפסול את הגביע און בעצם פון דעם קען איך שוין אויסרעכענען אלע אנדערע זאכן, קומט עס אויס אז ס'איז איינס צו האלב, ס'איז נישט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט אז וואס אז ס'איז בעצם צוויי, נאר וואס ס'איז איינס צו האלב. די שיעור וויפיל איז לפסול את הגביע, וויפיל ברויט דארפסטו עסן כדי זאלסט ווערן פסול, כדי זאלסט ווערן טמא און מער מעגסטו נישט עסן קיין תרומה, איז ביי איין אהאלב, און זאגט ער איין אהאלב אבער ברייטע איין אהאלב, שוך הכוס, די סייז פון א איין אהאלב אייער אבער זאל זיין שוך הכוס. זאגט די גמרא מיין חכמים, ווער זענען די חכמים וואס זיי זאגן איינס אהאלב נישט אזוי ווי צוויי וואס אונז האבן געזאגט ביז יעצט, זאגט די גמרא רבי יוחנן בן ברוקה, דאס איז די חשבון פון רבי יוחנן בן ברוקה, דאס הייסט לאמיר מאכן דעם חשבון, וואס האט רבי יוחנן בן ברוקה געלערנט, אונז האבן יעצט אויסגעטייטשט די גאנצע משנה, די גאנצע אלע דריי פעלער לפי רבי שמעון, אבער לאמיר יעצט איבעררעכענען לפי רבי יוחנן בן ברוקה, רבי יוחנן בן ברוקה האט דאך געהאלטן אז ווייטער אין יעדע קאווע איז דא אינעווייניג פֿיר און צוואַנציק ביצים, אבער למעשה האבן געזאגט אז אין פֿיר און צוואַנציק, לאמיר דאס צוטיילען דורך פֿיר, וואס הייסט למעשה ער לאזט דאך פֿיר איבריג, קומט דאך אויס אז אין יעדע שטיקל איז דא אינעווייניג זעקס ביצים, דאס הייסט צו זאגן, אינווייניג פון יעדע זאכס האסטו אינעווייניג זעקס ביצים, אויב אזוי קען איך יעצט מאכן דעם חשבון ווייטער, אז איך מאך האלב גייט לבית המנגד פשט ס'איז דריי, אז איך גיי אראפ נאכמאל האלב פון דעם קום איך אן צו איינס האלב צו צו איינס א האלב, ס'הייסט לפסול לסגביה, האבן געזאגט אז האלב פון א האלב קען מיך אן צו איין א האלב, אז איך מאך נאכמאל פון דעם האלב פאר טומאת אוכלין קען מיך אן צו פוינט סעווען פייוו, און ממילא זאגט די מרא דאס וואס אונז האבן ביז יעצט געמאכט דעם חשבון פריער, דאס איז געווען דווקא לפי רבי שמעון, וואס אונז האבן אנגעהויבן צו רעכענען אז יעדע ק ק איז גרויס אַכט, אבער יעצט וואס איך קען גיין לפי רבי יוחנן וואס ער האט געזאגט אז יעדע ק ק בעצם איז זעקס, אויב אזוי קען מיך אן אז די שיעור איז אסאך ווייניגער. פרעגט די גמרא פשיטא, נו אוואדע, אוואדע דאס גייט לפי רבי יוחנן בן ברוך ק, אוואדע דאס מוז דאך זיין, ווייל לפי רבי שמעון איז די חשבונות שטימען. זאגט די גמרא, וואס איז די גאנצע חידוש, וואס קומסטו מיר דא צו זאגן אז וואס אויב חכמים אומרים, כי ביצה מחצה שור ח, וואס איז די גאנצע חידוש, איז דאך פשוט, און דו וועסט מיר נאך זאגן מיין חכם רבי יוחנן בן ברוך ק, יא כ'ווייס, ס'איז פשוט דאס, זאגט די גמרא, ניין, שוחר כוס אסור לאסור להשמינן, די חידוש איז געווען אז עס מוז זיין שוחר כוס, דאס הייסט נעם עס אריין, דו קענסט טאקע מאכן דעם חשבון פשוט לפי רבי יוחנן בן בוקר, אז איך הייב אן מיט זעקס, אויב איז אזוי פשוט קום איך אן צו דריי, איינס א האלב און פוינט סעווען פייוו, נאר וואס די חידוש איז געווען וואס די גמרא וואלט ארויסברענגן איז די שוחר כוס, אז ווען דו רעכנסט לגבי לפסילת הגביע רעכן נישט פונקטליך איינערהאלב, נאר וואס, לייג צו, זיי ברייטער אביסל, דאס איז דיין שיעור וויפיל דו זאלסט נוצן, לגבי לפסול את הגביעון. ממילא זאגט די גמרא נח אין עמוד מחשבון וואלסטו געקענט אליינס מאכן, נאר וואס די חידוש איז אז דאס נעם אביסל ברייטער זאלסט אביסל צולייגן, דאס איז די גאנצע חידוש. זאגט די גמרא כי אסר רב דימי האט רב ווען ווען רב דימי איז געקומען האט ער געזאגט אמר שגר ב בעוניות לרבי אז בעוניות איז געשיקט צו רבי מודיע די קינדער, ס'האט געשיקט א כלי מידה וואס איז געווען אינעווייניג דעם פונקטליך אסור, ס'הייסט ס'האט געשיקט א זאך א כלי וואס איז געווען א אלטע כלי נאך פון די צייטן פון די ראשונים, ס'הייסט ס'איז געווען אין פריערדיגע צייטן, און ער האט אויסגערעכנט אז אינעווייניג געווען פונקטליך אסור. האט ער געזאגט די מין איסור און סגרים פון די שטאט פון די איסור, ושיער רבי מסון ושבע עשרה ביין, ער האט אויסגערעכנט אז אינעווייניג אין די איין סו איז דא אינעווייניג צוויי הונדערט זיבעצן ביין, ווייסט די פרייז פאר צוויי הונדערט און זיבעצן אייער, דאס הייסט די שיעור, האט ער אויסגערעכנט, נעמסט א בייער, האט עס אנגעפילט, האט ער געזען אינעווייניג די פרייז פאר צוויי הונדערט און זיבעצן אייער. ממילא פרעגט די גמרא, הא סא דהייכא, דער שיעור פון צוויי הונדערט און זיבעצן, ווי זעט מען אזא שיעור? ווי האט מען גענומען אזא זאך, ס'זאל זיין צוויי הונדערט און זיבעצן? די גמרא פרובירט אונז יעצט מסביר צו זיין. אז די גמרא זאגט אזוי, עדה מדברית, הייסט ס'איז געווען די צייטן פון די משה רבינו, האט מען געהאט וואס איז געווען די סא, האט מען געהאט, ווילסטו נוצן די סו וואס משה רבינו האט גענוצט? זאגט די גמרא, קפ מ ד הב', דאס איז געווען הונדערט און פֿיר און פֿערציק סו, עס הייסט דאס ווייסן אונז, בשעת בשעת מעשה ווען משה רבינו האט געלעבט די סו איז געווען הונדערט און פֿיר און פֿערציק איה, און ממילא פרעגט די גמרא, דו האסט מיר דא א כלי פון צוויי הונדערט און זיבעצן, מדבריות איז עס זיכער נישט, עס שטימט זיכער נישט מיט זיי, ווייל דו נעמסט די מדבריות'דיגע ס' איז עס געווען הונדערט פֿיר און פֿערציק און דא האב איך א כלי פון צוויי הונדערט און זיבעצן ממילא דאס שטימט זיכער נישט. דאס איד די ירושלמי'ס, ווילסט מיר זאגן אז וואס? ניין, ווייסט איר פון שפעטער ווען ווען כלל ישראל איז אריינגעקומען שלמים האבן זיי גענומען די ס' זיי האבן עס געמאכט אביסל גרעסער, זיי האבן צוגעלייגט א פיפטל, און ממילא אפשר איז דאס קאמפעירד מיט א ירושלמי'ס, נעם א ס' די ירושלמי'ס און לאמיר זען צו דאס שטימט. זאגט איר מר. דאס שטימט אויך נישט, פארוואס? ווייל קיף עיין ג הוה. ווייל ס'קומט אויס צו הונדערט און דרײַ און זיבעציק. ווייטער, אונזער כלי וואס מ'האט דא געטראפן איז געווען צוויי הונדערט און זיבעצן, און בעצם די ירושלמי איז איז געווען הונדערט דרײַ און זיבעציק, און מילא זאגט איר מר. שטימט דאך אויך נישט, און מילא וואס איז פשט דא? כ'האב דא א סו. וואס דא פלאץ אינעווייניג צוויי הונדערט און זיבעצן איה, און למעשה די ירושלמי'ס דיגע שיעור איז נאר געווען הונדערט דרײַ און זיבעציק. זאגט די גמרא, וידע ציפורי'ס אשת איז געווען א שפעטערע שיעור, אז בשעת וידען זיי געווען ציפורי האבן זיי ווייטער פארגרעסערט דעם שיעור פון עשו, און זיי האבן צוגעהאקט נאך א פיפטל, און ממילא אפשר דאס איז געווען, ס'איז געווען קאמפעירד צו יענע שיעור האט עס געשטימט, זאגט די גמרא ניין שטימט אויך נישט פארוואס, ווייל רש ז אין האבין, דעמאלס איז ער געווען צוויי הונדערט און זיבן, און ממילא האב איך דא א כלי וואס ס'פיט אריין צוויי הונדערט און זיבעצן ביצים, וואס די גרעסטע שיעור וואס אונז ווייסן וואס איז געווען אין ציפורי, וואס דעמאלס איז נאר געווען צוויי הונדערט און זיבן, דאס הייסט כ'האב בעצם אונזער כלי דא איז מיט צען בייען מער ווי די כלי וואס די גרעסטע שיעור וואס איז געווען אין ציפורי, מילא פרעגט די גמרא, די כלי וואס מען האט דא געטראפן פון פון סא וואס איז געווען איין סא וואס האט געהאט אינעווייניג צוויי הונדערט און זיבעצן בייען, לכאורה איז נישט געווען אזוי ווי די מדברות ווייל דארט איז געווען הונדערט פֿיר און פֿערציק, ס'איז נישט געווען אזוי ווי די ירושלמית וואס איז געווען הונדערט דרײַ און זיבעציק, און ס'איז נישט געווען אזוי ווי די ציפורת וואס איז געווען צוויי הונדערט און זיבן, ממילא זאגט די גמרא לכאו' די כלה שטימט נישט ווי גארנישט. זאגט די גמרא לעולם די ציפורת אייסער. און נעם עס אריין זאג איך אז וואס? ס'שטימט יא לעולם די ציפורת. נעם עס אריין איז עס יא געווען ציפורת, נאר וואס? אייסער חלסה שדיה עלי', לייג צו די שיעור פון חלה, דאס הייסט נעם די שיעור פון חלה, וואס דאס איז איינס פון פֿיר און צוואַנציק, עס קען זיין וואס זיי האבן געטון איז, מען האט טאקע גערעכנט די נארמאלע סעוד און די סעוד צו פורות, וואס דאס איז געווען צוויי הונדערט און זיבן, נאר וואס זיי האבן צוגעלייגט אן טאפ אויף דעם די שיעור פון חלה, וואס דאס איז איינס פון פֿיר און צוואַנציק. מאכט די גמרא צום חשבון, חלצה כמה הויה, וויפיל איז די שיעור פון חלה, האט מען געזאגט ס'איז איינס פון פֿיר און צוואַנציק, אויב אזוי קומט דאך אויס, תמנע, אז ס'איז נאר אַכט, אויב אזוי א קציר בצילי, אז שיעור פון חלה איז נאר געווען אַכט, איז לאמיר זאגן וועסט צודלייגן צו צוויי און זיבן מיט נאך אַכט, קומסטו אן צו צווייטן פֿופֿצן, אבער צווייטן זיבעצן אזוי ווי די קהלה איז געווען קומסטו נאך אלץ נישט צו, און ממילא זאגט די גמרא ווייטער, די קהלה וואס דו האסט דא געטראפן פון צווייטן זיבעצן אפילו וועסט צולייגן די שיעור פון חלה אן טאפ אויף די די סייז וואס מ'האט גענוצט אין ציפורי, אפילו אין ציפורי ציפורי האבן גענוצט דעם גרעסטן שיעור וואס דאס איז געווען צווייטן זיבן, דו וועסט צולייגן אויף דעם חלה וואס דאס איז איינס פון פֿיר און צוואַנציק, אויב אזוי וואס לייגסטו צו, לייגסטו צו נאך אַכט ביים. אויב אזוי קומסטו אן צו צווייטן פֿופֿצן, אבער דו קומסט ווייטער נישט אן צו צווייטן זיבעצן, און מילא ווייטער די כלי שטימט מיר גארנישט. זאגט די גמרא, אלו עשה עודות, אלו עשה ועודות דרבי, שדי עלי', וואס הייסט, מ'האט גענומען די עודות דרבי, מ'האט געזאגט אז וואס רבי האט געזאגט אז זאלסט צולייגן נאך איינס פון צוואנציג, א צוואנציגסטל זאלסטו צולייגן אויף יעדע איי, און ממילא דאס האט מען צוגעלייגט, קומט דאך אויס אז איך לייג אויף דעם צוויי הונדערט זיבן מאל איינס פון צוואַנציק קום איך אויס צו צען פוינט דרײַ פֿינף. אויף דעם פרעגט די גמרא, אי הכי הוה ליה דפי, אז דו גייסט צולייגן צוויי הונדערט זיבן און גייסט צולייגן אויף דעם צען פוינט דרײַ פֿינף קומסטו דאך אן צו צוויי הונדערט זיבעצן פוינט דרײַ פֿינף. די כלה וואס אונז האבן דא געטראפן איז געווען טאקע נאר צוויי הונדערט זיבעצן, נישט פוינט דרײַ פֿינף, און ממילא זאגט די גמרא ווייטער וויאזוי וועסטו זאגן אז וואס? אז די כלי איז געווען די שיעור וואס מ'האט געהאט אין ציפורי, פשוט מ'האט נאר צוגעלייגט די ועודות, אזוי ווי ר' אבי געזאגט אז צו יעדע איי דארפסטו צולייגן נאך א משהו, ווייל אונזערע אייער זענען קלענער מילא דארפסטו צולייגן נאך ועוד, דאס איז איינס פון צוואַנציק, אויב אזוי וואלט איך אנגעקומען צו צוויי הונדערט זיבעצן פוינט דרײַ פֿינף, אבער נישט צו צוויי הונדערט זיבעצן פונקטליך, און די כלי וואס איז געווען איינס צו וואס מען האט דאס געגעבן און פאר פאר וועם ס'נאר געווען פאר דעם וואס מען האט עס געגעבן, האט מען געטראפן אינעווייניג אז ס'איז געווען פונקטליך צוויי הונדערט און זיבעצן. זאגט די גמרא, זאגט די גמרא ניין, דו ביסט גערעכט וואס דו טענה'סט, אבער נארוואס קימדלי הווי ביצה, קימדלי הווי כביצה, לא חשוב ליה. דו זאגסט אין די אמת אריין, האט מען טאקע גענוצט דעם שיעור פון ציפורי, און ס'איז געווען צוויי אונטן זיבן, מען האט אויך צוגעלייגט די ועודות פון רבי, און ממילא קומט בעצם צו נאך טען פוינט טרי פייוו. איי פארוואס למעשה איז די כלי דאך נאר געווען צוויי אונטן זיבעצן, דאס הייסט ס'פעלט דאך בעצם די פוינט טרי פייוו, אויף דעם זאגט די גמרא, כיוון דלהביא כביצה לא יחשב לאי, אז וויבאלד ס'איז נאר פוינט טרי פייוו וואלט דאס אפילו נישט קיין גאנצן איי, דאס הייסט בעצם אביסל מער ווי א דריטל פון א איי, און מילא האט מען דאס איגנארט, ממילא ווען מ'געמאכט די נייע סו, און ווען מ'געמאכט די סו אין יענעם כלי האט מען אריינגעלייגט א פונקטליכע נאמבער, פשוט אריינגעלייגט צוויי הונדערט און זיבעצן, און מ'האט נישט געוואלט צולייגן די פוינט טרי פייוו ווייל דאס איז אפילו נישט קיין גאנצן איי, מילא אזא זאך האט מען איגנארט, און מילא זאגט די מוסר זייגער, די כלי וואס מ'האט געטראפן, ס'איז געווען אינעווייניג צוויי הונדערט און זיבעצן ביין, פארוואס איז געווען צוויי הונדערט און זיבעצן, ווייל איך געהאט די ציפורי און דאס אליינס איז צוויי הונדערט און זיבן, פוי, צילאץ, אויף דעם האט מען צוגעלייגט די ועודת די רבי, דאס איז געווען די טען פוינט טרי פייוו, אויב אזוי קום איך אויס יעצט ס'איז פונקטליך די צוויי הונדערט און זיבעצן, איי די פוינט טרי פייוו, זאגט דאס קוק מיר אוועק ווייל ס'איז לא חשוב. זאגט די גמרא, תני רבנן, סור ירושלמית, יסיירא על מדברית, שתית, האט מען געזאגט אז וואס? אז די סור, די ירושלמית, איז גרעסער ווי די פון די מדברית מיט א דריטל, דאס הייסט בעצם מיט א, סארי, מיט א זעקסטל, דאס הייסט מיט א זעקסטל מיט ל ב, דאס הייסט מען צוגעלייגט א פיפטל, און שפעטער עס עס אויסרעכענען, קומט עס אויס אז עס איז איין פיפטל, דאס הייסט מען לייגט צו איין פיפטל, אויב אזוי שפעטער רעכנט עס עס אויס קומט עס אן צו איין זעקסטל, דאס הייסט

אבער ענדיגט די ברייתא צו נמצא של ציפורי יסיירא על מדברה שליש, קומט אויס אז די נמצא של ציפורי'ס אז די דריטע איז גרעסער ווי די מדברה'ס מיט איין שליש, מיט א דריטל. פרעגט די גמרא, שליש די מאן, מאכט דעם חשבון אז ס'איז ערנסט נישט קיין דריטל מער, ס'איז בכלל נישט, די דריטע איז נישט מער מיט א דריטל, ווי די ערשטע, און ממילא פרעגט די גמרא, שליש די מן? וואס הייסט דו זאגסט מען ס'איז גרעסער מיט א שליש? שליש די מן, פון וועלכע שליש רעדסטו דא? זאגט די גמרא אזוי, אילאי מען ווילסטו מיר זאגן אז וואס? שליש די מדברות, לאמיר מאכן דעם חשבון, אז וואס? דו האלטסט אז די חילוק צווישן זיי צוויי וואס בעצם לאמיר עס אויסרעכענען, אז בעצם האט מען געזאגט אזוי, ציפורת איז צוויי און זיבן, די מדברות איז הונדערט און פֿיר און פֿערציק, ס'הייסט די חילוק בעצם איז דרײַ און זעכציק. אויב אזוי ווילסטו מיר יעצט זאגן אז וואס? אז דאס איז א שליש פון עפעס, די דרײַ און זעכציק איז א שליש פון עפעס. מילא פרוביר די גמרא צו אויסצוטרעפן פון וועלכע שליש רעדט מען דא. אילאי מען שלישט די מדברות, ווילסטו מיר זאגן אז וואס? דו נעמסט די מדברות, מאכסט פון די פון די הונדערט פֿיר און פֿערציק רעכנסטו אויס א שליש, רבי זיע, זאגט די גמרא, לאמיר מאכן דעם חשבון, מעכט די שליש די מדברות, כמה הבין, וויפיל איז די שליש פון די מדברות, ארבע ותמניא, ס'איז נאך נאר אכט און פערציג, רבי זיע, ואילי עודפא, שיטין את לז, אבער וויפיל האבן געזאגט, וויפיל איז עס מער די ציפורים מער ווי די מדברות, איז דריי און זעכציג, די שליש פון די מדברות איז נאר אכט און פערציג, די חילוק צווישן ציפורות מיט מדברות איז דרײַ און זעכציק, און מילא וויאזוי קענסטו מיר זאגן ס'איז א שליש? ס'איז בכלל נישט קיין שליש. די שליש פון די מדברות איז אַכט און פֿערציק, און די חילוק צווישן זיי איז דרײַ און זעכציק, מילא דאס האט בכלל נאו שייכות די צוויי נאמבערס צוזאמען. אקעי, לאמיר זען ווער לישלישט די ירושלמית, נאר וואס, ווייסט וואס לאמיר קוקן די שלישט די ירושלמית.

זאגט די מרא ווייסט וואס ואלה די ציפורה לאמיר גיין צו די ציפורה. זאגט די מרא וויאזוי שליש די דא כמה הווי וויפיל די שליש פון די ציפורה נעם די צוויי און טון זיבן וואס א דריטל פון דעם קומט דאך אויס שבעה נחי חדה קומט אויס צו זיבעציג מיינוס איינס הייסט צו נײַן און זעכציק אויב אזוי די וועליו אויף פון סמך ג', ווייטער טענה'ט די גמרא, די חילוק צווישן ציפורות מיט די מדברות איז דרײַ און זעכציק, די שליש פון זיי איז זעקס און איז נײַן און זעכציק, אבער זיי ווייטער האבן בכלל נישט קיין שייכות, עס איז טאקע נאנטער, ס'איז איינס איז דרײַ און זעכציק און איינס איז נײַן און זעכציק, אבער ס'איז נאכאלץ נישט די זעלבע זאך. זאגט די גמרא, אלא אמר רבי ירמיה, נאר וויל רבי ירמיה זאגן אזוי. הכי קאמא, אזוי דארפסטו מיר זאגן, נמצא עס קומט אויס, אסור שעל ציפורה, יסיירו על מדברות, קרוב לשליש שלו, אז וואס די סו פון די ציפורות, הכי קאמא, נמצא סו שעל ציפורות, די סו פון די ציפורות, דאס הייסט די לעצטע, די צוויי אינמיטן זיבן, דאס יסיירו על מדברות, ס'איז מער ווי די מדברות,

ס'איז גאנץ ענליך, ס'הייסט די חילוק איז גאנץ נאנט. ושליש שלו קרוב למחצה למדברות, די שליש פון דעם איז די שליש פון די ציפורות איז אויך נאנט צו די חילוק צווישן די ציפורות מיט די מדברות, די חילוק פון צווישן צווישן די ציפורות מיט די מדברות איז דרײַ און זעכציק, איז דאס איז גאנץ נאנט, ס'איז נײַן און זעכציק, דרײַ און זעכציק נאנט, קען איך זאגן ס'איז גאנץ נאנט. דעם פרעגט גמרא מסקוויל א ראבינער פרעגט א ווידער מידי קרוב קרוב קטני שטייט אויב ס'איז נאנט צו דעם ס'איז נאנט צו דעם ס'שטייט נישט אזא זאך און מילא וואס קומסטו מיר דא פארענטפערן וואס דיין תירוץ זאגט גמרא אלא אמר אבינר זאגט אבינר הכי קמא נמצא שליש של ציפורה באודיוס של רבי יששכרו על מחצו של מדבריות שליש ביצה איז ער מסביר אזוי. אז וואס? זאגט ער אזוי, נעם צו שלישל ציפורה, א דריטל פון די ציפורה, וואס דאס האבן געזאגט דאס איז צוויי און זיבעציק, קומט עס אויס באודיוס של רבי, דאס איז צוויי, איידער דו הייבסט אן צולייגן די אודיוס של רבי, וואס דאס האבן געזאגט דאס איז צוויי הונדערט און זיבעצן, אז דו נעמסט יעצט די צוויי הונדערט און זיבעצן, יסיירו על מחצה של מדברות שליש שלו, אז דו גייסט יעצט נעמען

אז קרוב או לי אז די צוויי זאכן זענען זענען זייער ענליך, ס'הייסט די חלק אז דו נעמסט די מדבריות און צוטיילסט עס אין האלב קום איך אן צו צוויי און זיבעציק, אז דו נעמסט די ציפורות צוגעלייגט די אודות די רבי דעמאלס קום איך אן צו האלב צו א שליש פון דעם איז צוויי און זיבעציק, אויף דעם זאג איך אז וואס? קרוב או לי אז די צוויי נאמבערס דאס וואס מ'האט געמיינט אז זיי זענען זייער ענליך צוזאמען איינס צום צווייטן.